Wɔn adehyeɛ yɛsan ma mo nyinaa akye ne akwaaba de ba Adom TV so. Saa berɛ yi yɛ afisɛm berɛ me din de Akosua Asafo Akantimpo Asare Akoto. Metena ase sɛ yɛn anan nim sɛ ɛyɛ nkɔmmɔdɛ. Nkɔmmɔ a ɛde mpuntuo ba, nkɔmmɔ a ɛde yiedie ba, nkɔmmɔ a ɛde kankɔ ba ɛna yɛde ɛbrɛ mo. Yɛn mpanimfoɔ no hyɛ bɔ. Yɛbɛyɛ sɛ, yɛbɛyɛ sɛ, yɛbɛyɛ sɛ, yɛbɛyɛ sɛ, yɛbɛyɛ sɛ. Ɛbɛwie ase ɛ? Sɛ bio na akɔyɛ bɔhyɛ hunu anaasɛ anokasaa bi kwa na yɛreka de akyerɛ yɛn. Na nea ɛyɛ a na yɛdi ho yaw ne sɛ, yɛn mpanyimfo, ɛnyɛ ha nko ara na wɔtena o, wɔtutu kwan. Wɔbɛtena so a, mfeɛ nnan no, sɛ wonya obi anaasɛ binom passport na wohwɛ mu a, akwantuo aman ahodoɔ a wɔakɔ so nyɛ asɛm kumaa. Na wɔkɔ a, yɛbisa o, sɛ anyɛ biara, yɛ a wɔnhu nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔnom. Na sɛ wɔhu nso a, Ɛdeɛn nimdeɛ na wɔfa de firi mu de ba ɔman mu? Ɛbɛyɛ yɛwɔ Ghana ha, ɔdɔ nsuo yi a na abɛyɛ ɔhaw ama yɛn yi a nsuo tɔ gu mu a na ɛyɛ atete yie. Yɛtee bɔhyɛ bi sɛ yɛbɛyɛ no eco-tourism, deɛ bɛn, deɛ bɛn, deɛ bɛn. Ɛkɔwiee aseɛ, ɛnnɛ yi adane atoyerɛnkyɛmbea a afa nnipa. Yɛn bus stations a ɛwɔ ɔman yi mu, wokɔ VIP, wokɔ ɛɛ M-Plaza, wokɔ he ɛhe, ɛɛ Metro Mass, Aburokyire nso bus stations no bi wɔ hɔ o. Mepa mo kyɛw, yɛn mpanyinfoɔ ɔmo kɔ a ɔmo nhu anaa? Ɔmo bɛtumi de ɛhɔ deɛ no atoto yɛ deɛ ho anaa yɛ deɛ no atoto aburokyire deɛ ho anaa? Yɛkɔ aburokyire a yɛhu bus stations. Yɛn bus stations ɛwɔ ha no, ɛdeɛn na yɛyɛ de afa ho? Nsuo sɛnea mekaeɛ sɛ ɔdɔɔ no anaa ɔdɔ nsuo yi a ɛda hɔ yi, yɛwɔ bi wɔ aburokyire a ɛno nso deda kuro mu saa a yɛahu nea ɔma yɛafa ho no, yɛyɛ die yi, ɛdeɛn na yɛyɛ de afa ho? Naano yi, Nana Yabrefo ɛkɔtwaa si wɔ Germany abɔnten so, na Nana de yɛ kɔ mmeammea ahodoɔ a ɛhɔ nso wɔatumi ayeyɛyeyɛ te sɛ stations, bus stations no mu ne adeɛ bi wɔ hɔnom a wɔyi ama yɛahwɛ na yɛatumi ahu no yɛwie a yɛbɛdi nkɔmmɔ abisa kwan a ɔman yi mu nso yɛn nso bɛtumi afa so a yɛbɛyi bi anaa yɛbɛyɛ bi ama ɔman no atumi akɔnkan. Eti ɛkɔ na Nana Yaa ɛfa yɛn kɔ Germany abɔnten so.

Bea Ɛna beae a wɔfrɛ no ɛyɛ Lavender Hilly Hills ɛdeɛn a na aban nsusuiɛ no sɛ ɔbɛhwɛ na anka ɔde subonto ato soɔ na akɔyɛ tourism baabi kama yɛ a yɛn nyinaa yɛbɛgye yɛn ani ne adeadeɛ a ɛ wohwɛ sɛdeɛ Germany foɔ wɔn de nsubonto ato so ɛnɛ yi wɔn gyegye sika na wɔn de wɔ atwa kuro no ho ahyia ɛ nsuo sei ɛ wohwɛ ne kɛseɛ mu sɛdeɛ ɛteɛ ɛ wohwɛ sɛdeɛ anka nsuo no ɛwom beberebe a anka ɛbɛtumi ama ayɛ kama no a ɛ woba Ghana a ɛnyɛ saa.

abusuafoɔ asɛm no ɛno no yɛhwɛ sɛnea nana yaa ɛde yɛn ɛfa mu no a wɔkyerɛ yɛn nsuo a ɛda hɔ te sɛ yɛn yɛ ha yi a yɛfrɛ no lavender hill anaasɛ ɛɛ wonam tehye hɔnom yi a nsuo yɛ ɛda hɔ yi ɔdɔ nsuo yi sɛnea wɔn deɛ no ɛwɔ kurom na wɔatumi ayɛ no yie na te sɛ nka holiday baa yie na ne wo kuo da yi ɛhyɛn si so wakɔ akɔtwitwa wo ho bi ne adeɛ na kyerɛ sɛ ne nyinaa boa ma wokamfo ɔbɔ adeɛ ne ne pa wɔde ama yɛ ɛma kurom nso yɛ fɛ na ɛno akyi no san so ma ɔman no nya sika ɛsan sɛ wɔn a wɔkɔtena so yi ɛnyɛ free wɔn tua ansa na wɔatena so eti sɛ sika no yɛbɛtumi agye de ayɛ biribi de aboa ɔman yi. Ɛno pa ho a, wɔsan ma yɛhwɛ wɔn bus system sɛnea ɛɛ buses yi wokɔ a aburokyire ase na meka ayɛ yi. Mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ ne ade wɔn nyinaa apaake wɔn kaa si baabi. Esiane sɛ wo wo wotumi nfa kaa no nkɔ, ɛboɔ koraa a wobɛtua ne adeɛ nti bus yi ara. Na bus no etu wɔ bra no wonim sɛ ɛ ɛ time sei bus wei atu, time sei wei abɛsi hɔ. Eti biribiara yɛ bra no bra no bra no bra no. Wohwɛ bus stations wɔ a sɛnea ɛhɔ yɛ fɛ ne adeɛ a kyerɛ sɛ biribi rekɔ so kamakama. Yɛbaeɛ deɛ na yɛhuu yei o. Hmm. Yɛfiri baase so yɛkɔɔ airport yɛhu sɛnea airport mese Ghana ɛtɔ da wobɛduru hɔ nom koraa no conveyor belt a yɛde nneɛma gu so na atumi ayi nneɛma no afiri plane mu de abɛgu dan mu ama wafa yi bɛduru hɔ bɛduru no asɛe nti yɛtwe ma no ama power bɛrima no ɔso obi nneɛma ɛahomete ɛti deɛ na yɛbɛyɛ ama ɔman no, yɛn nso nea yɛhu wɔ aburokyire no, yɛatumi ayɛ bi na yɛn ho atɔ yɛn. Ma yɛtwa ɛho yɛ ba pa a mɛbie phone lines no na afei wo sɔrɔ adwenkyerɛ aba. abusuafoɔ yɛasan ama mo akɔ aba bio saa bia yɛn bie phone lines no na yɛnni nkɔmmɔ, yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛn tɔre site anaasɛ nneɛma bi a yɛbɛtumi ama akwansra akɔ so yie wɔ ɔman mu na yɛnya sika wɔ mu no, yɛbɛtumi adivɔlɔpe anaa yɛbɛsiesie na atumi aboa ɔman yi wɔ akɔneasa so. Nyɛ ahɔhoɔ nko ara, yɛn a yɛte ɔman no mu nso no, ɛwɔ sɛ yɛtumi nya ɛho mfasoɔ. Ɛyɛ 0302 211 701 2117002 2117003 2117004 na yɛni nkɔmmɔ mu biara bɛfrɛ biara no yɛbɛdi ɛho nkɔmmɔ mmepakyɛw ɛnyɛ politics ɛti hwɛ na wɔammebɔ eh, amanyɔkuo bi din anaase sɛn ɛyɛ ɛyɛ ɔman nadeɛ ɛkwan bɛn na ɔman mu no nyinaa no yɛfa so yɛn mpanimfoɔ wɔbɛtumi afa so abɔ a ɛnyɛ wei na anyɛ wei na wei na anyɛ wei na ɛyɛ sei na ɛyɛ sei nyɛ no na mepɛtia no pɛ yi yɛhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi akɔ yɛn anim Ama nneɛma a amanɔnefoɔ wɔatumi ayɛ a ɛboa ɔman no wɔ sika fam, ɔmanfoɔ no nso renya ho mfasoɔ no, yɛn nso yɛayɛ bi. Yɛresuo nsuo ahodoɔ a ɛda ɔman yi mu a ɛnnɛ yi nea ɛreyi nka reyi, nea nea nea nea adane bɔɔla adane, baabi yɛregya yɛn nan gu mu yɛregya gu mu. Ɛkwan bɛn na yɛfa so? Saa nsuo nsuo no nyinaa no, yɛbɛtumi abɔ ɛho ban. Maame fa me first caller wɔ ahoma no so. Hello, honourable. Eh, me nua Kwesi.
Mepakyɛ, ɛdin yɛ dɛn?
Honourable.
Asiedu. Asiedu okay okay mepakyɛ yɛ. Ɛɛ mebɔ m'aba so paa in fact adom deɛ da biara mo sesɛ mu na mo ma Ghana nkan kɔ nso gyina si paa na ɛɛ akosua nea wokan deɛ nokorɛ paa ɛsan sɛ ɛɛ mmerɛ bi a atwa mu koraa no a yɛayɛ koraa yɛ yɛn nyinyi yɛ ne yɛhu bi sɛ woba yɛn kura aseɛ ne yɛn kuro no mu a yɛwɔ days bi mu wɔ hɔ a yɛde yɛ communal labour na gutters mu yɛtete mu Baabi a afufuo a ɛyɛ hɔ no sɛbe ɛnyɛ obiara prɔt a yɛfa no sɛ ɛyɛ ɔman. Nea ɛyɛ klɛ ne yɛtumi sɛ kuro mu te wan. Yɛwɔ da bi wɔ hɔ a woyɛ abɔfra paa na woyɛ wowɔ akuraase na yɛse saa da wei yɛkɔ pra agyanan so na wontumi nnwane nkɔ baabiara wo maame koraa agua ɛbɛgua wo no ɛwɔ sɛ wokɔ na ɔman agyanan a ɛwɔ hɔ no mmɔfra kɔ ɛnɛ yɛde ne nyinaa gu hɔ ɛduru time a sɛ Ghanafoɔ yɛ nyinaa ɛka yɛn ho bom na sɛ saa kɔmena labour spirit no yɛde ba a, ɛbɛboa yɛn, ɛde ahonidie bɛba, ɛbɛma yɛn nkuraase ate kama, ɛma yɛ koraa yɛte a, yɛn ho atɔ yɛn. Nti wei deɛ mom yɛn nyina mfa nyɛ afutuo, me being assembly member, yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nyim assembly members, unit committees, yɛnya saa tu ho akyɛ no a yɛma yɛ yɛ nananom. Ɛnya yi ɛde too hɔ maa yɛn no. Ɛ wokɔ kuro bi so ɛ mpasaa so. Ɛwɔ ama ayi yɛfrɛ no sɛ Mankanso district. Wokɔ hwɛ kuro no a, wohwɛ plan a tetefoɔ no siiɛ no a, ɛ, Akosua, wote ne ho a wonte ase o. The way a street si deda mu, nso ɛnne yɛ a yɛde yɛte ase dua aba no, ɛna new Baabi a, side. baabi a ɛhɔ yɛ kwan no ne yɛsi dan de asi mu. Yɛ kyɛ sɛ basaa.

Wokɔ even even kɔ eh, sɛ eh, Africa country no ha Equatorial Guinea ha yi a korampo a wɔn starting an eh, bɛn sɛ wɔn starting wɔn building of country no korampo ɛndu bɛyɛ ten years or sɛ twelve years no in fact wofiri hɔ nom bɛdu Ghana ha Ghana ha de in fact ɛyɛ ne wɔ kwa nti mpanyinfoɔ no wɔn nhwɛ kwan bɛfa so ɛyɛ sikadie kɛseɛ kɛseɛ wɔn gyi.

Me me pakyɛw. Me pakyɛw. Me de adubu ahim kasa firi Yakubu. Yoo, ɛɛ, amaseɛfoɔ mo ho yɛ deɛ. Yɛ ho yɛ paa.
Yɛda nyame ase, ma yɛ tie o. Yɛ ho yɛ.
Na ɛnɛ de anɔpa yi wama yɛwerɛ ho ɛfiri sɛ biribi wɔ hɔnom a yɛne yɛn nkɔla berɛma ne yɛkɔ sukuu no na obiara wɔ no prɔto. Mhm. Prɔto no, anɔpa, wosɔre akɔdɔ so akɔyɛ so yie. Mhm. Na yɛ otitani baako, ɔba special, ɔba na woa wɔnsiesie wo prɔto so no. Yɛa, ɛno nti na nteteeɛ no wɔ hɔ sɛ ɛden sɛ sukuuni paa wɔde adeɛ bɛto a, abɔnten. Mm. Nanso ɛnnɛ yɛagya wɔn nyinaa. Ɛwɔ mu sɛ yɛn mpanimfoɔ a ɛdi yɛn anim no, Wɔn deɛ wɔn ba a, wɔn nnwene yɛn ho, nanso yɛnnia yɛn suban. Nsu yɛ yɛ wɔn nkran ne adeadeɛ, panin bɛ na ɛde nwira no gu mu. Ɛno nti, ɛduru mmerɛ a, sɛ mpanimfoɔ no, wɔn deɛ wɔn nyɛɛ sɛ wɔn rebɛboa, nanso nka yɛ deɛ kakra a yɛwɔ, Kumasi Garden City, baabi a na ɛwɔ, baabi a sɛ ne na ɛsiteɛ. Ɛnti, ɛnna anom bi koraa no, na me ne ahemfo bi rekasa, mereka bisa wɔn sɛ, Nananom, Nsuo no a mo ahemfo yi a mogu wɔn nsa hwanhwan nsuo ho ahwanhwan no, nsuo no nnɛ koraa ɛwɔ hɔ. Saa nsuo no ara no moatɔn ama nkurɔfoɔ de yɛ galamsey asɛe no, nso moda so gu wɔn ho nsa wɔ ahemfie. So nsuo no ɛwɔ yi? Yɛn nkwadabere mu nsuo, woba Djakobu a, yɛwɔ nsuo bi da ha, yɛfrɛ no Apomanka. Kɔhwɛ adwene a ɛwɔ mu. Ɛduru Fiada a, nsɛnkyerɛnne ni. Wokɔ a, ɛyɛ anika kwa. Ɛnnɛ, adwene no nyinaa menhu wɔn bio.
Ɛnnɛ,

ɔm dɛ adwuma a wɔdzi no de ɔyɛ adwuma papaapa mm. na ɔm dɛ ghana yɛ mpanyimfo no na wɔdzi hɛn nwambɔ mm. Eh, dɛm mpanyimfo ebien no, eh, dɛm po eh, politicians two no, eh, NPP na NDC no, ɔwɔ dɛ Ghanafo yɛtu hɔn gu.
Moro, metie wo ho wɔ TV no so. Me, yɛkasa wɔ phone no so ma yɛntie. Wotie wɔ TV no so paa na.
ya ɔde yɛ tu dɛm nkɔfo no gu because yɛfa anada ɛmu dɛ yɛwɔ paakwasi hindu nyimpa ɔwɔ edwuma a ɔtse dɛm ɛwɔ nyimpa ɔbɛtu yɛ yɛ ɔde yɛ nyɛ bi a ɔbɛtum wɔaboa ghana but ghanafo no wɔatɔ yɛn na wɔyɛ program bi wɔ yi do na eyi gye sika eyi yɛ dɛ na ghana bɛyɛ dɛn yɛtu mpɔn Yoo.
Mɔrɔ yɛda ase yɛda ase yɛn fɛ champon ɛwɔ ama no so champon yɛn mu akɔ aba. Yɛn yɛn sista. Mbɛba kyɛw feefi yɛn. Ɛmu feefi kɔ wɛ ti bie. Kɔ wɛ ti bie.
Lọtọ yɛn.
Mbɛba kyɛw yoo ma yɛn ti o.
Sista na wo kan bibi sɛ neɛ ɛɛ keka kɔ no yɛn fa sobo bi mɔ aban bi. Nanso nokware yɛ nea ɛnim. Ɔman no sika no a yenya firi ɔman ankasa mu no, yehu nea mpanimfoɔ no de yɛ. Ɛsɛ sɛ obi te ebi a to eh, wei no mu agyigye sika. Mm. Nanso wobɛduru kwan no so baabi ne poke sɛ da kwan no so no, wodwene ho a wonte aseɛ. Mm. Wohu, nti saa sika no nyinaa na wɔde yi no, ɛdeɛ na wɔde yɛ? Mm. Ɛturu mmerɛ a ɛsɛ sɛ wɔde sika no bɔ ɔman no ho bra ma yɛn a ɛwɔ mu no so no, Ɛtumi nya ho mfasoɔ na wotua sika no ama ɔman no a wo no wonni yea wɔ mu. Ɛbɛtumi aba sɛ bɛgyina ɔkwan so nkɔn so agye akwabelanetoɔ na ɛnni ho mfasoɔ biara sika no a wɔde kɔyɛ a sista wotwe mu tɛn a wokɔtue saa sika no a ɛbɛyɛ ɔya. Nti yɛsrɛ mpanimfoɔ no thousand no ɔmbɛgye a ɔmfa thousand no nyɛ adwuma a ɛsɛ sɛ ɔmode yɛ. Hwɛ wokwan kwatia

Sɛsɛ sika no a wɔn nsa ka no. Wɔn de bɛyɛ adwuma no wɔn de bɛyɛ adwuma no. Ɛda ase agya kyampɔn me mekyia kwawu atibiefoɔ nyinaa ɛda ase ma mefa sami ɛwɔ teshi sami amu akɔ aba. Hello sami. Ɛɛ ma ma ma madan yɛ. Mepa kyɛ yɛ tie o.
Mami.

Ame kɛ nɔsɛ anɔ se politics ni politics na me fiɛ ma mi eye bua awɔ. Ona. Ni kɛ ji o ayoyo mɔ kuɛ mene ba gɛ ɔɛ party bi ɔɛ party bi ni kɛ ji wɔ kuɛ na yɛ wɔ sɛ Ghana e ba kɔtɔ kura ni e kuɛ sɛ vita pra sɛ no ba kan dɛ nsɛpo no wɔ dɛ nsɛpo yɛ ase bɔ la alo tumbo nɔ buɛ awɔ. Ona.

Yo eh, Sami oyi wa dɔn oyi wa dɔn awa kasa yie yɛda ase eh, Sami deɛ a wɔkyerɛ ne sɛ ɛyi eh, kɔɔle ne ɔdɔɔ na nsuo yi eh, sɛnea Kwame Nkrumah ayɛɛ no no wayɛ ne sɛ nka ɛnam a yɛyi wɔ nsuo no mu yɛbɛtumi de afa ɛyi eh, ɔdɔɔ na kɔɔle no so a de abɛwura mu ɔdɔɔ na de circle ɛho hia so bɛfa kaa ɛnam nsuo no so a na ka wɔn de aba no matumi abɛtɔn wɔ circle ɛnɛ yɛde bɔɔla agu hɔ wokɔ ɛyi tɛsi ti junction hɔ nom a saa ne ayɛ no Enti ɔno koraa deɛ ɔse neɛ yɛayɛ yɛ fa nkɔ parliament ne yɛnkɔ yi nkyerɛ wɔn mo na asɛ yɛba bɛto aba no a ɛne yɛkasa a wɔn te na mmom yɛnya to aba no wie a woka hwee a obiara nte hwee na wɔn tumi nhwɛ no wɔn nyɛ biribi ɛfa mmoa yɛda ase sa me ma ma me menfa nea odi hɔ nom um, hello hello mepakyɛ ɔyɛ frɔ sɛ na afrɛ fi ɛfɛ mɛkoa he mefrɛ fi abɔso Ɛkɔ ahen?
Mepakyɛ yoo, maye tie o.
Yo mame anɔpɛ de yɛde wɔn ase wɔ dɛm dwumadzi a anadɛ program a mo da be. Ɛɛ Ghana fo ma yɛayɛ hɛn adwen dɛ ɛɛ party party fo no wɔnyɛ mfama hɛn anaa aban na ɔnyɛ mfama hɛn. Mame mesrɛ wo ara sɛ yɛka dɛm asɛm yi a yɛma ahemfo ahemfo na dɛm asɛm yi nka ɔkɔ ma hɔn papaapa because ɛyɛ aman bu bɛba akɔ Party bɛba akɔ, MP bɛba akɔ, Asɛmama bɛba akɔ, na Nana no ɔte ɔte kurom hɔ ara. Nti kuro no bɛyɛ yie a, ɔfiri Nana no, ɔnyɛ abusuapanyin, Akyeamefoɔ na Nana ne ne mpanimfoɔ bɛsuafoɔ no a wɔrehwɛ kuro no, wɔn na ɔbɛfua. Nti sɛ yɛdie no asedade dɛ yɛnhwɛ dɛ yɛn ɔman no anaadɛ yɛn kuro no a yɛte mu no, no ho ne mu bɛtew a, dɛm fi fi a ɔreba nyinaa ebi mma. Na yɛgye ama politicians dɛ politicians wɔnyɛ, na MP Kyɛnkrɛn Eh, ase no ma no, ebia na ɔtse kurow a ɔno ɔtse do no, ɔmmbɛn beebi a ifi no wɔ, nkyɛ ɔbɛdan woehu. Nna hɛn a yɛwɔ kurom hɔ no, nna yegyae ma dɛm eh nsɛm no rokɔ do. Ntsi yɛbɛsɛɛ hɛn nananom no, hɛn nananom no a wɔhwɛ nkurokurow mborɔn mborɔn do no, nna hɔn nkorɔfo hɔn nan sɛɛ na dɛm fi nyina yenntum hɛn nyina kwa. Mekɔ ekohun wɔ aborɔkyir yi, sika na wɔdze yɛ o, na sɛ wogyae fi no so na wɔdze gugu dɛm bea yi a nkyɛ wonntum wɔnnyɛ. Mekãe, me disi yi, ɔkɔr South Africa. Na Aso kɔɔ Satan hɔ kɔsosɔɔ kɔtɔɔ biscuit. Opuee paa dɛn na oyii biscuit no a ɔde ɛyi ne ho paper no ɔkyerɛɛ n'ade. Sukuu bɔɔ bi wɔ nsuo no mu na ɔka kyerɛ no a ɔnyi dɛm ɛyi ɛyi nwuro no a ɔde ato hɔ no. Ɛno nti ɛte de sii ne car mu na anom nsu na ade to ade wɔma ne car no agyina na wɔama akɔ akɔfa na ade ato car no mu ansa na ade akɔ. Cars ahe ne ɛwɔ dustbin si cars no mu a sɛ ɛtɔ nsu a anaa na ɛwɛn nkate a ɛde bɛto wɔ car no mu. Dɛm nneɛma yi nyinaa yɛ ade bi a ɔde yɛ suasua ne yɛn ara ama ama no yɛtumi atu mpɔn. Meda ase. Yɛso yɛda ase, yɛda ase paa. Ɛm, Kɔbi, wofrɛ yɛ fi he? Yɛ mo akɔ aba. Ɛm, Kɔbi. Hello. Hello.
Kɔbi, wofrɛ yɛ fi he? Hello.
Hello, Kɔbi.
Ah. Mebakyɛ wokasa firi he? Mekasa firi hiawa. Mebakyɛ yo, ma yɛtie o. Mekasa firi hiawa.
Yo, yɛtie o. Mm.
Eh, yɛte ne sɛ asɛm a wɔka no nyinaa yɛ ne kwan so mm. yɛ mpanyimfoɔ no ɛwom sɛ ɔmo mmoa ɛwɔ saa kwan a ɔmo ka no so ba yɛn ankasa nso ɛka ho na saa nneɛma wei nyinaa ba ɛfiri sɛ even eh, mfitiaseɛ no mpanyimfoɔ no antumi antwa saa foundation no antoɔ mm. even bus station ne saa nneɛma nneɛma wei no ɔmo antumi antwa plot kɛseɛ biara antoɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ even mm. Ɔdɔ nnan a woka yi, mfitiase no na ɛwɔ sɛ nka mpanyimfoɔ no hu no sɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no because ebi ɔman no ebeduru baabi na ɛbɛtrɛ anaa ɛman no mu bɛbae mm-hmm. a ebetumi akedi confusion ama yɛ ɛno mm-hmm. nyinaa wɔn anyɛ ɛna saa bere yi a aduru sɛsi a wokɔ yɛ a wobu ɔdɔ nan wopɛ sɛ woban mu na wode yɛ biribi a wokobu obi dan obi dan obi mm. tiawa wɔbɛkasa yɛ politics nti ɛna eh. wobu obi dan anaa wosɛe nneɛma bi ansana aha nneɛma bi akɔ so Ne nyinaa nso ne yɛ yɛpɛ sɛ ɔman no bɛyɛ dɛn ɛbɛtumi akɔ n'anim anaa ɔman no ɛmu ɛyɛ fɛ ma obi bɛtu a ɔhu sɛ Ghana ɔman no so yɛatrɛ mu ama mu ayɛ fine nso ne nyinaa no wobɛyɛ no yɛbɛyɛ politics sɛ politicism yɛyɛ ana always ne yɛde hyɛ mpayifoɔ ɛnyɛ mm. mpayifoɔ no even be like sɛ ayi kumasi kɛgye ti ahwɛ deɛ mpayifoɔ adwene ho sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ hwɛ deɛ ɛkɔ ɔmo nte aseɛ ɛna yɛnyɛnyɛ because of politics Nti eh, mpanyinfoɔ no ɛka ho but yɛn ha nso yɛka ho, yɛde politics asɛe bibiara politics no, bibiara ɛno nti na ama aba saa. Bibiara politics, ɛda ase me nua bɛrima Kobe, yɛda ase nyame nhyira o. Maame nfa Sandra, wo na wotwa toɔ.
Oh, Salifu, okay. Salifu yɛ mmoakɔ aba, wo na atwa toɔ, yɛ ne tietie mma yɛn.
Hello? Na ma wo TV set ne nkɔ fam. Okay, yɛ me wɔ ne ka, yɛ. Yep. Deɛ mpɛ sɛ menka ne sɛ yɛ yɛn mpanimfoɔ no hwɛ woma wɔn wo deɛ yɛmfa government o yɛmfa nto hɔ yɛma no afe ahɛ ɛkɔsi da kingdom come koraa wɔn nim wɔn nim si yɛ ma yɛ hwɛ yɛabrɛ wɔn because de bia story de bia story sisi yɛabrɛ deɛ yɛnya ne sɛ yɛn nyinaa yɛnyɛ yɛ adwene baako yɛma npp mbra power ɛno ano no because wei deɛ yɛma no million years koraa ntumi nya hwee because de bia wɔn tu kwan dɛn na wɔn de ba. Yo. Biribiaa ɔmo ti kwan ɔmo nfa hwee mma just sɛ yɛde sika deɛ sika no ara na yɛsan akɔ aburukyire na ɔmo akɔ spɛndi sika no nti deɛ mewɔ no ka no. Yo yɛda ase sɛlifo wo na wotwa toɔ nyame nhyira wo abusuafoɔ asɛm no ɛna ɛda hɔ nom no yɛyɛ ne deɛn yɛn mpanyifoɔ bɛyɛ ɔmo deɛ yɛso yɛbɛyɛ yɛ deɛ anaa hwɛ ɛyi aburi gardens na na wokɔ na mekɔ pie mu wɔ hɔ na sɛdeɛ adan ne adeɛ esisi hɔ nom nyinaa ɛsɛ a yɛka ho asɛm na ɛyi ɛɛ grasses a wɔadua anaasɛ grass a yɛadua no obi atam coal pot ɛne adeɛ abɛsi so na wɔatoto aburo yɛ yɛ amanfoɔ sere wɔ studio a wɔatam abɛsi so a wɔatoto aburo na abufu sɛm koraa no sɛ wɔsɛ ayi bidie no bi ɛna ɔde agu fam sɛ adeɛ no ɔsɔɔ wɔ wei no mu no ɛdɔɔso nti no wɔyi gya no bi na ɔde agu grass no so ɛna ɛhye ɛnam sɛ ante adɛn adɛn nea ɛte wo koraa yɛtumi nyɛ na kakra yi a yɛayɛ ama grass yɛ afu a yɛ fefefe wasan de egya egu so hyɛ no ɛnam kɔfrɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔbɛpam nea ɛbɛpam no ɛfiri e, so Ɛyɛ ahometesɛm, adɛn na yɛte saa wɔ ɔman mu? Yɛnyɛ yɛn afa mu deɛ, mpanyinfoɔ, ahenfo mo nsɔre na yɛtumi nsiesie ɔman no mu na ɛmoa yɛn. Obi ɛni hɔ ɔbɛyɛ ama yɛn o. Aborɔfo yi a yɛkɔ a yɛkɔ enjoy, wɔn nso brɛ, wɔn sacrifice yɛ ɛna wɔde yɛ ma yɛn a yɛkɔ a na yɛakɔ enjoy. Yɛn nso yɛnyɛ na yɛn enjoy na wɔn nso mmra na wɔn nso mɛ enjoy bi. na de asomdwoe ne ahotɔ aba. Ɛberɛ no ayɛ be, yɛde mo asi wɔ ɛnnɛ afisɛm dwumadie so. Yɛsɛ a a a asopa, ɛnte asɛm mo kyɛ. Enti nea yɛaka no, yɛnim sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ, na aboa mo ɔman Ghana no ayɛ krabɛhwɛ. Me din de Akosua Safoa Kantimpo Asare Akoto. Maame Adwo Akan ne Ampadu na ɛde me sii abɔnten. Camerafoɔ a mowɔ ha, yɛda mo nyinaa ase. Afei, makeup ayɛ Auntie Stella. Ɛɛm, Harriet yɛda mo ase saa so ɛna GTP New Star for fabric a mo de maa me Fafali clothing tema committee eight so meda mo ase ɛɛ sound for MCR eh, light sɛ designers obiara yɛda mo nyinaa ase mo a mo frɛ yɛ mo a mo hwɛ yɛ nyinaa nso no yɛda mo ase bɔmmɔden aso bɛhwɛ ho yie weekend yi wɔkyerɛ nɔpa yɛhyia ɛwɔ adom fm asetena pa dwumadie ɛso bye bye.